मिथिला में की एहि तरहक बात छै एकटा फेर हम उठायब कोनो क्रियाकलाप करबाक लेल जे नहि एना करिए पड़तै नहि तऽ गाम निकाला कऽ देब एना बाढ़ि देब ओना बाढ़ि देब एहि तरहक मिथिला में अहाँ तऽ बहुत नव छी अब हमसब पचास वर्ष पूरा कऽ लेने छी तैयो हमसब नहि छी देखने तँ ई एकटा बात एते होइतो यदि एहि तरहक कुरीति निरन्तरता पबैत आबि रहल छै तकर की कारण भऽ सकैए? कुरीति, कुरीति हम नहि कहऽ चाहबै सर एकरा। कुरीति नहि, ई एकटा रीत छलैए। किए छलैए से हम नहि जनै छियै। मुदा आइक समयमे अखनुका पीढ़ीकेँ ई बात नहि पचि रहल छै। कुरीतिये किया प्रयोग करब हूँ हमर बिल्कुल बिल्कुल नीक हमर बात हमरा सब पहिने हूँ के जे व्यक्ति सब छथिन हूँ हमर मम्मी हमर नानी हमर दाइ हमर दीदी हमर भौजी काकी सब ई फेज पार कऽ के आयल छथिन हूँ तऽ कुरीतिये नहि मुदा जहन तकलीफ छै तऽ किया एकरा राखब आ बिल्कुल दोसर बात होइ छै जे आब समय बदलि रहल छै एक समय ई बात सही छै जे मिथिला मे संस्कृति सब दिन ओपन रहलैया हूँ हूँ मुदा की होइ छै तऽ जेना अगर अपने धर्म के बात कयल जाय आ आओर वेद सबके या शास्त्र सबके तऽ शास्त्र सबमे प्राय कतौ कोनो भी चीज मे भेद भाव नहि कयल गेल रहै छै हूँ हूँ लेकिन ओकर जे प्रवक्ता रहै छथिन हूँ हूँ समाज मे जे धर्म के अगुवाई करै छथिन ओ सब ओकरा अपना हिसाब से मैनूप्लेट कऽ के कहै हूँ छथिन हूँ आ ई बात तऽ सच छै जे प्राचीन मिथिला जे छलै जाहिमे नारी शक्ति बहुत बड़का बात छलैए ओ आइ के मिति तक अबैत अबैत बहुत कम भऽ गेल छै प्राचीन मिथिला मे नारी जतेक शक्तिशाली विद्वान विदुषी आ अवसर भेटल छलनि हेँ नारी सबके अपन सभक आजुक मिथिला मे नारी सबके ओ अवसर बल्कि प्राचीन मिथिला मे नारी समृद्ध छलथि अखुनका मिथिला मे आब ओतेक समृद्ध नारी नहि रहि गेल छथि हूँ भऽ सके बीच के जे पीरियड छलैए ओहि पीरियड मे किछु एहन व्यक्ति सब छलखिन हेँ या समाज कनि नकारात्मक दिशा दिस गेलै कि महिला सब बहुत महिला सब बहुत रास महिला सब आगाँ नहि पढ़ि सकलखिन बहुत कम पढ़लखिन हूँ हूँ बहुत कम उमेर मे विवाह भेलाके कारण सम्भवतः बाजय के हिम्मत नहि छलनि हेँ आ अपन सभक समाज मे तऽ विवाह के बाद महिला बहुत जगह बाजियो नहि सकैत छथि हुनकर बजबाक दायरा बहुत कम भऽ जाइत छनि हूँ हूँ एक समय में आब अखन जतेक खुल कऽ हम बाजि रहल छी या बहुत लोग बाजि रहल छथिन एहन अवस्था नहि ने छलै मुदा प्राचीन मिथिला मे छलै ई बात हम मानै छी प्राचीन मिथिला हम तऽ एकदम शान से कहै छी जे हमसभ बहुत समृद्ध छलहुँ हेँ मुदा हमसभ बीच मे कतहु पथ भ्रष्ट भऽ गेलहुँ तऽ किया ने फेर सही समृद्धि के दिस जाय चलू बीच मे पथ भ्रष्टे नहि कही किछु गड़बड़ायल छै जी रूपा जी किछु पूछै छै हँ स्नेहा अ, बातचीत हमरा सबके भऽ रहल अछि सुनय मे नीक लागि रहल अछि आ हमर एकटा की कहब अछि काल्हि एकटा रेडियोमे अ, हमरोसँ बातचीत कयल गेल छलए तऽ अ, ओ जे कार्यक्रम संचालक छलखिन हेँ कार्यक्रम संचालन करला ओ कहै छलखिन हेँ जे अम, पत्र पत्रिकामे वा रेडियो टेलीविजनमे ई बात सब अबै छै जे मिथिलाके महिला पर शोषण भऽ रहल छै एहि रूपे एहि टेमीके लऽ कऽ जे तेहन तरहक बात एलै तऽ अम, एहिमे महिला सबके विरोध करबाक चाही आ हम कहलियै अ, विर- ए- एक तऽ एकरा शोषणके रूपमे नहि लेल जाय जेना धीरेन जी अखने कहलखिन हेँ जे मिथिलाके ई एकटा स्वभावे नहि छै जे कोनो चीजके लेल दबाव देल जाय नहि ककरो जबरदस्ती टेमी हमरा नहि बुझाइए जिनको सभके पड़लनि हेँ तिनका सभके दिल आब डरा डरायल हेथिन से अलग बात छै तऽ कहलखिन जे गाम सभके जे महिला होइ छै तिनका सभके मतलब टेमी देल जाइ छै किएक तऽ ओसभ मुदगर होइ छथिन आ शहर सभके महिला सभ एहिपर आवाज उठा रहल छथिन हुनका सभके नहि पड़ैत हेतनि तेहन सनके बात केलखिन तऽ हम कहलियै एहन हमरा तेहन तऽ नहि बुझाइए गामोके महिलाके यदि हुनकर हुनका स्वेच्छापर यदि छोड़ि देल जाय तऽ हुनका मोन हेतनि जे नहि हमरा टेमी हेबाक चाही तऽ ठीक छै शहरोके महिलाके यदि हुनका मोन हेतनि जे हेबाक चाही तऽ ठीक छै से कहि कऽ ई कतहुसँ ई नहि छै ई किछु मीडियासभ अहाँके ई जहिया जहिया मधुश्रावणी आबै छै तऽ मिथिलाके महिला लए शोषण कर दै सरी पोल छ ए सरी दाग छ फेर विचित्र ढङ्गसँ एकटा डॉक्यूमेंट्री हमसभ देखने रही जाहिमे एकदम देखेने छलैए तऽ हम कहलियै तेना नहि छै हमसभ ताहि रूपमे नहि ली मिथिलाके एहि रूपे हमसभ चित्रण नहि करी मुदा एकटा जे- बात बीचमे रूपा जी हम एहिठाम काटब जे स- सविता झा खान जी पर छा शनि दिन जे बात केने रहथि ओहिमे एकटा बात उभरि कऽ आयल छलैया जे ई जबरदस्ती तऽ नहि छै लेकिन एकटा मनोवैज्ञानिक दबाव रहै छै जे भाई भगवान भगवती से जुड़ल छै एहिमे यदि हम नहि नुकुर करबै तऽ भऽ सकैया किछु अनट बिनट भऽ जाय की एहि तरहक किछु होइत हेतै स्नेहा

हूँ हूँ जेना बिना चतुर्थी के विवाह खतम नहि होइ छै हूँ हूँ हम सच मे कहल जाय तऽ विवाहक राति के सिन्दूरदान सँ बेसी महत्व चतुर्थी दिन के सिन्दूरदान के छै हूँ तकर हूँ बाद विवाह पहिने मानल जाइ छै हूँ हूँ लेकिन आब समय व्यस्तता होइ या जे किछु कारण होइ हूँ हूँ ओहि कारण सँ बहुत लोक चतुर्थी महुहक ई सब विध करिते नहि छथिन हूँ हूँ हम कते फलल फूलल देखने छियनि हूँ हूँ आ बहुत एहन छै बहुत एहन लोक सब छथि आ जिनकर जीवन मे किछु अनिष्टो भेलनि मुदा ओ सब तऽ सब चीज केने रहथि तऽ लिखल होइ छै संजोग होइ छै हमर मान्यता से नहि अछि जे हम किछु करबै हम बहुत गलती करै छियै लेकिन हमर घर मे हमर गार्जियन हमर माँ हमर बाबूजी सब कोनो बहुत बड़का सजा तऽ नहि ने दै छथिन तऽ अगर हम कोनो चीज नहि करऽ चाहबै हम अपना आपके नहि दगाबऽ चाहबै तऽ भगवान जे सबसँ बड़का माता पिता छथिन ओ किया सजा देथिन हमर एक हम हम एकटा केना एकटा बात लेकिन फेर अहाँके शब्द मे जे आबि रहल अछि ई फेर कतौ ने कतौ फेर वैह उत्पीड़न वला बात के दगाबऽ नहि चाहबै एकरा कहल गेलैए जे टेमी हँ टेमी लेकिन व्याख्या भऽ रहल छै दागब ठीक छै तऽ दागब कहिते देरी ई भयानक भऽ जाइ छै नहि तखन तऽ ई एतेक भयानक छै जे एकर तखन चर्चा से नहि होय हँ नहि तीन तखन तऽ एकरा तीन उठा पीटा कऽ पढ़ना ये हँ जनरली कहा हँ तऽ एकरा कनिक तीन पढ़ हल्लुके ढंगसँ कहबै तऽ शायद ठीक ठाक रहतै तकर एकदम विकल्पो हमरा सबके ठाम छै जे एकदम शीतल टेमी पड़ि जाइ छै सेहो होइ शीतलटेमी छै पढ़ जी शीतल टेमी के बारे मे स्नेहा आइे प्राय हँ लिखने रहथि जे रहथि हँ हम एना सोचै छी जे शीतल टेमी ई शीतल टेमी किया एकटा तँ ई जे ने टेमीकेँ परम्परा छलै आ बादोमे कम सँ कम जखन शीतल टेमीकेँ जड़ि दिस लोक तकैत जेतै तँ टेमीमे जेतै आ टेमीमे जेतै तँ भऽ सकैए एकर जे विभिन्न कारण सभ हेतै से उत्खनन करबाक प्रयत्न करतै तैले वा बस एकटा छै टेमीमे टेमी छै टेमी भऽ जाए तैले हँ हम तऽ कहै छी यदि तेहन छै अ हूँ टेमी आइ के सन्दर्भ मे पूरा असान्दर्भिक छै भऽ गेल ई खराब छै उत्पीड़न जकाँ छै तऽ शीतलो किए राखल जाय फेर ओ शीतलमे काल्हिखन फेर आगि लेस सकैए केओ ई एकदम एकटा एकदम सम्भावना तऽ रहतै एकदम अपने के बात से हम पूर्ण रूपेण सहमत छी हँ एकदम हूँ हूँ खैर ई बात तऽ छै हमसभ बेसी नमैर गेलै टेमी वला सन्दर्भ

एहि विचार के क्रम मे आब दू रंग के बात भेलै दू धार के बात भेलै तब घर मे नानी सब छथिन जे कनि बुजुर्ग छथिन बूढ़ पुरान छथिन तऽ हुनकर सब कहब जे नहि किया नहि हुए आ पर तखन हमर हसबैंड के बात केलखिन तऽ ओ तऽ सीधा सीधा कहै छथिन जे नहि हेबे नहि करो टीवी जे सर के बात छनि शीतलो टीवी किया टीवी हेबे नहि करतै तब ओहि बीच मे जे हँ एकटा मध्य मार्ग जे होइ छै तऽ अच्छा चलू शीतले टिवी तऽ मुदा ई बात सर के बात से हम एकदम सहमत छी जे अगर एकर औचित्य नहि छै तऽ शीतलो किया राखब हम हम सर के बात से पूर्ण रूपेन